Wan wasewuotho nwatelo kwang'e ni ati ubiro ubiro Kanan. Bwana. Wasewuotho e koro wan walewo Jopa. Wan waol. Waol gi Jopa ka wawacho ni Jopa ka walwokore. Walwok bwana Sarach. Wango walwokore. Odongo nyowacho nang'o cha? Dongo nowacho ni ati mambas mingi mengi mengi mingi mingi mengi sana. Mingi mingi mengi. Wan koro nwaluoro oko nwaluoro gi Egypt. Omari. Ah? Wuoth madhi e Kanaan. Eh. Mambas mengi mingi mengi mano mana kiluwo Jordan. Mano kiluwo Jordan. Koro wan wang'ado gi oko. Wang'ado gi oko. Koro kwa ng'ado gi oko e choo macha Zipora. E macha Zipora. Zipora gi ana. Amina na makalo gi gi long magina no. Macha ma ne Zipora gi ana e choo. Macha luongo ne ng'ane Ibu. Eh?

Eh, liego Wuod ndu- wakwamo. eh, lie- eh, wan wakwamo gi ka Wawuotho to wabedo. but kanando nyaka wachopi undong' podero wawinjo ni udong' kono Bwana winjo ni kana nitie gonde mag mogo. Tabi. Bwana jogo ritowa gi chiemo. awinjo ni kenya to sani koro mogo rach eh? Hmm? mogo awinjo ni rach kanan gi fuel Bwana bing'e ni Kenya dhi use dier. huh? Kenya dhi use. biuru koni koni nyaka nyiri owiti ne nyako cho witi kata ng'ama sere nyake ma kata ng'ama sere ma onge unta winjo ni Kenya ni pod wuoro fe aya icho macha dwaro wa pod watamre wapenjo ni kindwa gi Moses ere ng'ama dwaro ere ng'ama dwaro yani ne yudo yudo nyiri e kor wang'e yudo nyiri e kor yo eh ah, nyako bok ni to be oyieni Oyieni nindo kode mok isero. Ok isere. Fe ok imiye. En ema oseri. Kimiye ich tichuli. Bwana Kanaan opidhe nduma bwana mari. Eh? Kanaan opidhe nduma. Kanaan dongo opidhe nduma bwana. Bwana biuru Kanaan weche beyo. Meanwhile ka wan Kanaan ka kono ni ati video mar Linda biro. Biro. Koro ne mina nobedo chien kacha. Eh. Macho war gi Daudi ma maduong'. Ma, ma en ma Daudi nonego ne Goliath ne. Eh. eh. To wuod ala. En ma winjo ni nomiyo Daudi kidi. Eh eh. Timbe ne richo. Be ka ka bedo ngima Daudi kwanye kidi. Ka ka ma Daudi kwanye kidi ka Goliath. Ha? Ruto chandau to makidi to ma

Ah, gidhi chak dhi e YouTube sani. Eh, to Friday to luwa. Keturu gi miluongo ni notification bell. Bell. Turn gi cha on. Eh. En bell report man gi ite. Bi ane uru tu ket thum no uonja ne bwana, uonje ne joge. Mondo ukon gi ni gino biro. Kama. Kon gi waywe kamera. Ah, onje no ruto, onje no ruto. Onje wa uru thum bwana. Onje no ruto bwana kana ndonge donge. Onje lizi bi koni bwana, wadu onje thum ni. Kana an kadonje wuotho mana ga afkoti. Kana liet bwana.

Yule YouTube do subscribe eh, to MC Marinas YouTube ah, channel. Nitie nitie kumoro muguro magonia. Eh. Ati we we keto we keto chiemo. Onyi na eh. onja kar we keto chiemo no matin. Eh, kar we keto chiemo no matin. Hmm? Bas. Hey, hey. Mimi jakiwe kata chiemo. Wananeno ka chunya kwa chunyi rachi okidwa ni mijo gi thumni sani. Ah? Wawe Friday rom. We Friday biro. Upo ne tionge data. Eh. Ne, my time. My time. My time. Gochnwa. Ka no, kata okwe gochnwa. Eh. Kata kawaka wapesa mimi higa mara lot. Eh.

Wang' ni obiro gi skiza chuth. Ha? Wang'. Skiza tiyo. Eh. Hey. Linda biro gi skiza rach. Rach. Linda biro gi skiza iluongo ni Linda Padodi. Omera ne. Ha? Maisa, maisa. Wang'ad gini. Maisa. Wang'ad gini mondo gin gidhi e YouTube gitim ga gitimo. Bwana dhiwiro YouTube. Ka wan gi Mose Konyango.